Ҫеҫпӗл Мишши пирки нумай ҫырнӑ, нумай калаҫнӑ тӗпчевҫӗсем те, ҫыравҫӑсем те. Тӗрӗссипе каласан, вӑл ҫавӑн пек ҫынсем, ҫыравҫӑсем вӗсем темиҫе ҫӗр ҫултан пӗрре ҫуралаҫҫӗ, ҫуралмаҫҫӗ. Ӑна Турӑ хӑй тӗллевпе е миссипе ярса панӑ пулмалла тесе шутлама пулать. Ҫавӑн пек калакансем те пур, эп хам та ҫавӑн пекех шутлап. Мӗншӗн? Мӗншӗн тесен ҫав вӑхӑтра Ҫеҫпӗл Мишши пурӑннӑ вӑхӑтра пирӗн чӑваш чӗлхин, чӑваш туйӑмӗн хакне ӳстермелле пулнӑ. Чӑваш автономине илнӗ, Шупашкара тӗп хула тунӑ, анчах та унта тӗпрен илсен вырӑссем пурӑннӑ. Чӑвашсем пур тесем килнӗ ҫынсем пулнӑ Шупашкара. Ҫавӑнпа та чӑваш чӗлхин пӗлтерӗшне ҫӗклемелли тӗллев вӑл чи пысӑкки пулнӑ. Ҫав тӗллеве пирӗн Ҫеҫпӗл Мишши пурнӑҫлать темелле. Уншӑн ҫеҫ мар, Чӑваш Республикиншӗн ҫеҫ мар, вӑл урӑх вӑхӑтра, урӑх ҫӗрте, калӑпӑр, тет ҫӗре ӗҫленӗ чухне те, ытти ҫӗрте, Киевра е унта Хура тинӗс хӗрринче, унта ытти ҫӗрте пулнӑ чухне те вӑл яланах тӑван халӑхӑмӑр, тӑван чӗлхемӗр пирки ҫырнӑ. кулянса, асапланса ҫырнӑ. Вот ҫавӑнпа та эпӗ хам унӑн пултарулӑхне тӗпченӗ, ятарласа кӗнеке те кӑларнӑ. «Цветок земли и неба» ятлӑ кӗнеке вырӑсла, чӑвашла та ҫырнисем нумай. Эпӗ унӑн пултарулӑхне темиҫе тапхӑра, ху, ху темӗрле ҫыравҫа та Аталану куҫӗпе пӑхмалла. Пӗр купона купаласа пӑхмалла мар. Малтан вӑл пӗр пулнӑ, кайран аталанса пырать, кайран татах та улшӑнса пырать. Вот ҫав улшӑнӑва курсассӑн вара эпир пирӗн ҫыравҫӑн аталанӑвне те куратпӑр, ҫав вӑхӑтрах унӑн хӑй вӑхӑтри хӑй вӑхӑтӗнчи хирӗҫӳсене те пӗлме, курма пултаратпӑр. Поэт пултарулӑхне ҫак тапхӑрсене уйӑрса пӑхмалла. Пӗрремӗшӗ Шӑхасан тапхӑрӗ, вун ҫиччӗмӗш ҫулхи августчен, иккӗмӗшӗ Тетсӗри малтанхи тапхӑр. Ун ҫиччӗмӗш ҫулхи сентябрь, вун тӑххӑрмӗш ҫулхи май. Виҫҫӗмӗшӗ те чире кайранхи тапхӑр, вун тӑххӑрмӗш ҫулхи май, ҫирӗммӗш ҫулхи август, тӑваттӑмӗш Шупашкар тапхӑрӗ, ҫирӗммӗш ҫулхи сентябрь, ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи май. Пиллӗкмӗш тапхӑрӗ Крым тапхӑрӗ. Ку ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи июнь, август. Улттӑмӗшӗ – Киев тапхӑрӗ, ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи сентябрь, ҫирӗм иккӗмӗш ҫулхи февраль тата Остер тапхӑрӗ, ҫиччӗмӗшӗ – юлашки тапхӑрӗ ку, ҫирӗм иккӗмӗш ҫулхи март, июнь. Вот ҫакӑн пек ҫичӗ тапхӑртан пӑхӑр-ха. Шӑпах та вӑл сакраллӑ числа чӑвашшӑн, ҫиччӗ тенӗ вӑл, виҫҫӗ, ҫиччӗ. Да калӑпӑр ҫитмӗл ҫиччӗ. Вӗсем пурте сакаллӑ хӗрӗх, питӗ сакаллӑ чыслӑсем вӗсем. Вот шӑхасан тапхӑрӗ пирки каласан ҫакӑн пек шухӑш пур. Поэтӑмӑрӑн ашшӗ вӗри те мӑн кӑмӑллӑ, ҫав хушӑрах ыттисене шанман, иккӗленекен ҫын пулнӑ. Ывӑлӗ пӗтӗмпех ашшӗне хывать, ахальтен мар вӑл уншӑн чи хаклӑ ҫын пулса тӑрать. Ҫакӑн пек ҫырать вӑл. Эп аттене мӗнле юратнине пӗлесчӗ сирӗн. Червяков патне ҫырнӑ ҫырӑвӗнче. Пурнӑҫӑн ӑраскаллӑ та ҫутӑ тапхӑрӗнче пирунпа шухӑшсем шухӑшлаттӑмӑр, ӗмӗтленеттӗмӗр. Мишша хӑйне ыттисенчен уйрӑрах тытма, ҫынсенчен ютшӑнарах ҫӳреме пуҫлать. Ҫын вӗлерекенӗн ачи, вот кунта ӑнлантармалла, он туйра ҫавӑн пек сарӑмлӑ япала инкек пулса тухать. Туйра хӑйӗн тӑван пиччӗшне мӗн тӑвать вӗлерет темеллех ӗнтӗ ашшӗ ӑна. Ну, ҫавӑн пек, ну мӗн тӑван, ну, ҫавӑн пек шӑпа пулнӑ. Вара вӑл питӗ ҫак, ҫак япала вӑл Ҫеҫпӗл Мишшине питӗ хуҫса, амантса тӑнӑ. Чи юратакан ҫын ун ҫын вӗлерекен пулса тӑнӑ. Вот вара ӑна Астрахань ҫывӑрмалла. Астрахань мар, суятӑп. Архангельска мӗне яраҫҫӗ, ссылкӑна яраҫҫӗ. Ҫавӑнпа Ҫеҫпӗл хӑйӗн моральпе хирӗҫӗве кӗрет. Поэт асап ҫулӗпе ҫакӑнтан пуҫласа хутма тытӑнать. Ҫеҫпӗл юлташӗсем тӗрлӗ приключенисем вулама юратнӑ. Вара пирӗн Ҫеҫпӗл ытларах Лермонтова, Некрасова, Кольцова кӑмӑлланӑ. Юлташӗсем ҫӑмӑл юрӑсем юрланӑ. Поэт ямшӑк арӑмӗ амӑшӗн вилтӑпри ҫинче йышши юрӑсене хисепленӗ. Чӑваш халӑх юррисене шӑрантарнӑ. Амӑшӗ аса илнӗ тӑрӑх пӗррехинче ӑна ывӑлӗ кӗнекерен хӗр йӗрри сӑмахӗсене вӗрентнӗ иккен. Сӑмахӗсем акӑш вӗҫсе пынӑ чух кам курать-ши урине, ҫич ют килне килсессӗн кам курать-ши ыррине, икӗ витре шыв ӑсрӑм пусма вӗҫне лартайтӑм, ахах ятӑм путмарӗ, кӗмӗл ятӑм юхмарӗ. Вот ҫак сӑмахсене вӑл юрласа панӑ хӑйӗн амӑшне. Шӑхасанта вӗреннӗ ҫулсенче Мишша сӑвӑсем хайлама пуҫлать. Лермонтовӑн «Горная вершина» ҫемйине ҫывӑх йӗркесем шӑрҫалать. Шӑллӗ асӑннӑ тӑрӑх пулас сӑвӑҫ вырӑссен ҫак поэтне питех те хисепленӗ, унӑн Циры поэмине вара пӗтӗмпех пӑхмасӑр калама пултарнӑ, тӗлӗнсе каймалла. Ҫав ҫулсенче вӑл вырӑсла ҫырнӑ правила стихосложени кӗнеке тишкерет, сӑвӑсем ҫырма вӗренет. Ҫав ӗҫре вӑл вырӑс поэзийӗн традицийӗсемпе пӗрлех чӑваш халӑхӗн, илемӗн виҫисене хушӑран тытӑмне те ӑша хывса пырать. Вӑт ҫакӑн пек шӑхасан тапхӑрӗ пирки кӗскен каласан. Тепӗр тапхӑр вӑл тетсӗри малтанхи тапхӑр. Поэтӑмӑршӑн тӗнче культурин алӑкне уҫнӑ вӑхӑт. Ку тӗлӗшрен ӑна пулӑшакан учительсен семинарӗнче вӗрентекен Никоноров пулнӑ. Ҫак ҫын хӑй вӑхӑтӗнче Коган тата Сакулин литературоведсен лекцисене итленӗ Мускавра. Вӗсен шухӑшӗсене ӑша хывнӑ. Ун тӑрӑшӑвне пула Ҫеҫпӗл антика литературине, чӗрӗлӳ, ҫутлӑх тапхӑрӗсенчи литературӑна пӗлсе ҫитет. Вырӑс романтизмӗпе классицизмне тӗшмӗртет. 1900 вун саккӑрмӗш ҫулхи ҫуркунне поэт хӑйӗн пӗрремӗш программӑллӑ евӗрлӗ сӑввине хайлать. Ку сӑвва вӑл вырӑсла силлаботоникӑна тӗпе хурса ҫырнӑ. Кузнецов поэчӗсене ҫывӑх сӑнарсемпе усӑ курнӑ. Пуласси иртнӗ самана сӑвӑсене те вӑл ҫав шкулӑн традициллӗ сӑнарӗсенех кӗртет. Хӑш-пӗр тӗпчевҫӗ Ҫеҫпӗлӗн ҫеҫпӗллӗхне шӑп та ҫак сӑвӑсенче курать, вӗсенче историзм вӑйлине палӑртать. Чӑннипе ҫав сӑвӑсем поэтӑн вӗренмеллерех ҫырнӑскерсем. Сӑвӑҫ ҫак тапхӑрта пролетари писательсен витӗмӗпе, пулнӑ. Теччӗри малтанхи тапхӑр вӗҫнелле поэт вырӑс символизмӗ енне туртӑнма пуҫлать. Кунта Брюсов витӗмӗ питех те вӑйлӑ пулнине палӑртмалла. Ахӑртнех, сӑвӑҫӑмӑр блог поэзине те лайӑх пӗлнӗ. Ун тӑххӑрмӗш ҫулхи июнӗн ҫирмӗшӗнче вӑл Хӗрлӗ тинӗсре ятлӑ тӗрлӗ символизмсемпе пуян сӑвӑ пичетлет. Хӗрлӗ тинӗс, революци, карап, халӑх, Общество асап ҫыранӗ иртнӗ пурӑнӑҫ, телей ҫыранӗ пулас пурӑнӑҫ тата ытти те. Теччӗри кайранхи тапхӑр ҫеҫмӗлшӗн чи малтан поэзири харкамлӑха аталантарнӑ вӑхӑт пек пулса юлать. Ҫакӑ сӑвӑҫ Червяковӑна юратма пуҫланинчен те чылай килнӗ. Вӑл туйӑмлӑ лирик пулни унӑн ҫав тапхӑрти пӗрремӗш сӑввисенчех курӑнать. Ҫепӗҫ кулянӑҫлӑн, вӗҫӗмсӗр хурлӑхлӑн, хурлӑхлӑ ӗмӗт ӑшне эсӗр вӑрӑннӑ. Сирӗн илемӗр тин ҫеҫ куҫран пӑрӑннӑ тӗлӗкӗн ҫӑлтӑрӑн курӑнчӗ уҫӑмлӑн. Ку сӑввине вӑл вырӑсла ҫырнӑ пулнӑ, чӑвашла куҫаракан Петӗр Хусанкай. Ҫеҫпӗлӗн тӗс символики те чи малтанах туйӑма романтика сӗмӗ ҫаптарнӑ. Ку тӗлӗшрен вӑл блога ҫывӑх тӑнӑ. Чӑваш сӑвӑсен ҫав вӑхӑтри тӗп тӗсӗсем – хӗрлӗ, симӗс тата кӑвак тӗссем. Пӗрремӗшӗ вӑл революци, ҫын ӑс хакӑлӗ, иккӗмӗш тӗсӗ – поэт, сӑрӑҫӑ чунӗ. Кӑвак тӗсӗ вара туйӑма, юратӑва пӗлтернӗ. тӗлӗнмелле кӑвак тӗс юрату. Тӗссене хисепленӗ пулсан та поэт сӑвӑра чиккелли сасӑ янӑравӗ тесе шутланӑ. Ку тӗлӗшрен вӑл Брюсов каланипе «сӑвӑ сасӑ пулӑмӗ» тенӗ Брюсов пӗр шухӑшлӑ пулни курӑнать. Вырӑссен теоретикӗ сӑвӑ теорине ятарласа эфони сӑвӑри сасӑ йӗркеленӗвӗн вӗрентӗвӗ тата мелодика сӑвӑри сасӑсемпе сӑнарсен хӑй евӗрлӗ ҫыхӑнӑвӗн вӗрентӗвӗ пайсем кӗртет. Ҫав хушӑрах вӑл тӗрлӗ халӑхсен халӑх сӑввисен уйрӑмлӑхне чӗлхе уйрӑмлӑхӗсемпе ӑнлантарать. Ҫак ӑслав вӗрентӗвӗсем Брюсовӑн «Краткий курс науки о стихе» кӗнекинче пур. Кӗнеке вӑл Мускавра вун тӑххӑрмӗш ҫулта тухнӑ. Ҫеҫпӗл ҫав тапхӑрта ку ӗҫе тӗплӗн тишкерни паллӑ. Шӑп ҫавӑн чухне ӗнтӗ вӑл чӑваш тата тутар юрӑсенчи аллитерацие сӑнать. Ҫав мелпе малтанласа ака ҫинче тата Дорогая, э, Дорогая сӑвӑсене ҫырать. Вун тӑххӑрмӗш ҫул вӗҫӗнче. Ун чухне вӑл чӑваш сӑвӑҫисене ача састаш, мужская рифма, ама састашран женский рифма ытларах тӗл пулнине асӑрхаса палӑртать. Дактиль тата импердактиль виҫеллӗ йӗрке вӗҫӗсем питӗ тухӑҫсӑрри ҫинчен ҫырать. Вот кӗскен ҫак тапхӑр пирки каласан. Шупашкар тапхӑрӗ. Ҫеҫпӗлӗн илемлӗх концепцийӗ ҫак тапхӑрта ҫирӗпленсе малалла аталанса пырать. Поэт ҫӗнӗ жанрсем, услайсем шырать, ҫӗнӗ тропсемпе усӑ курма пуҫлать. Ҫакна вара ҫӗнӗ стильпе поэтика йӗркелеме май парать. Кунта вӑл Брюсовӑн смысл современнӑй поэзи статйинчи шухӑшсене ӑша хывни аван курӑнать. Ҫеҫпӗл вырӑс теоретикӗн ҫав статьяри шухӑшсемпе ҫирӗм ҫулхи сентябрьте хӑй Мускава кайсан паллашнӑ. Шӑп ҫав кунсенче Брюсов поэзи ҫинчен лекци вуланӑ пулнӑ. Унта вӑл ҫӗнӗ вӑхӑт, ҫӗнӗ форма, ҫӗнӗ ҫемӗ ыйтни ҫинчен чылай калаҫнӑ. Ҫеҫпӗлӗн тепӗр уйӑх иртсен пичетленнӗ «Сӑвӑ ҫырассипе ударени правилисем» статьин тӗп шухӑшӗ те ҫавах. Тепӗр вырӑнта сӑвӑ ҫапла ҫырса хурать. Чӑваш поэчӗсен малтанхи сӑвӑ-хурӑмне тӑвас пулать. Кивӗ хурӑм, ҫич сыпӑклӑ сӑвӑ. Чӑваш поэчӗнче ку таранччен патша пулса тӑнӑ. Халӗ ҫӗнӗ ӑслайсем кирлӗ. Ҫӗнӗ хурӑм пултарас. Ку тӗрӗс ҫул мӗншӗн тесен картин тӑвас тесен малтан сӑрӑ кирлӗ, ҫурт тӑвас тесен чи малтан кирпӗч кирлӗ. Хӑй ӳкерчӗксем те юратнӑ ӳкерчӗксем тумаҫҫӗ. Ҫавӑнпа кунта Картина тӑвас тӗслӗхе илет те хайхи сӑвӑмӗлле ҫырмалли пирки те ҫавӑн пек танлаштарса кӑтартать. Ҫеҫпӗлин тата Брюсовӑн эстетика концепцийӗсем чылай чухне пӗр килеҫҫӗ. Вӗсем иккӗшӗ те символа сивлемен, ҫав хушӑрах мистификацие йышӑнман. Вӗсем сӑнарсене тӗпе хураҫҫӗ, тӗп шухӑша палӑртма та манса каймаҫҫӗ. Вӗсем ҫӗнӗ саманапа ҫураҫса тӑракан ҫӗнӗ литература шкулӗ йӗркелес ӗмӗтпе пурӑнаҫҫӗ. Брюсов, сӑмахран, тӗрлӗ юхӑмри писательсене чӑмӑртать. Пӗтӗм Раҫҫейри писательсен союзӗн председателӗ пулать. вун тӑххӑрмӗш ҫирӗм пӗрремӗш ҫулсенче. Ҫеҫпӗл те ҫав ӗмӗтсемпех ҫуннине эпир унӑн Ваҫанкка патне янӑ ҫырӑвӗнче куратпӑр. Чӑваша юратса тапакан чӗреллӗ ҫынсене пухса ушкӑн тума кирлӗ пек туйӑнмасть-и, тесе ҫырать вӑл Ваҫанкка патне ҫырнӑ пӗр ҫырӑвӗнче. 20 ҫулхи ҫуркунне Хусанта вӑл хӑйӗн тавра чӑваш ҫыравҫисене пуҫтарнӑ литература ушкӑнӗ тӑвас ыйтусене хускатнӑ. Ҫирӗмпремӗш ҫулхи май уйӑхӗнче вӑл ҫав шухӑшсене тӗпе хурса Шупашкарта доклад тунӑ, чӑваш поэчӗсен сӑввисене пухса кӑларма пуҫӑннӑ. 20 ҫулхи сентябрь-ноябрь уйӑхӗсенче Ҫеҫпӗл чӑваш сӑввин тытӑмне тӗпрен ҫӗнетме пуҫӑнать. Теори ыйтӑвӗсемпе ӗҫленисӗр пуҫне вӑл хӑйӗн программӑллӑ сӑвӑсене хайлать чӑваш чӗлхи, чӑваш ачине, чӑваш арӑмне. Ҫак тапхӑрта сӑвӑҫ наци ирӗклӗхӗпе ҫӗкленсе мӑнаҫланать, чӑваш чӗлхин культурин ҫутӑ пуласлӑхне шанать. Ку таранччен чӑваш сӑмахӗ илтӗнмен, халӗ чӑваш юрри илтӗнӗ. Чӑваш сӑвви, чӑваш сӑмахӗ Атӑл хумӗ пек, вӑрман сасси пек кӗсле сасси вырӑнне пулӗҫ. Чӑваш чӗлхи тимӗр тачӑ ҫивӗч пулӗ, вӑхӑт ҫитӗ, вӑхӑт ҫитӗ. Ҫирӗммӗш ҫулхи декабрьӑн ҫирӗм ҫиччӗмӗшӗ. Ҫак кун Ҫеҫпӗле айӑпсӑр айӑпласа юстици пайӗн ҫуртне вут ҫӗртме ҫунтарнӑ тесе хупса лартаҫҫӗ. Вӑл февралӗн ҫирӗм пӗрремӗшчӗнех ҫантӑ пулнӑ, ҫирӗм пӗрремӗш ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи февраль чӑннех тӗрмере пулать. Ҫак тапхӑр витӗмӗпе поэт йывӑр шухӑшсем сӑввине хайлать, малтанласа ирӗк виҫеллӗ дольникпе ҫырать, калаҫу интонацине тӗпе хурать. Ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи апрель уйӑхӗнче ҫырнӑ чӑн ҫырӑлнӑ сӑввине автор ирӗклӗ ҫырнӑ сӑвӑсем тенӗ. Ҫак жанра сӑвӑҫ хӑй ҫапла ӑнлантарать. Ирӗклӗ ҫырнӑ сӑвӑсем тесе стих тӑршшӗнче метр умлӑ-хыҫлӑ ударенисем пур ҫӗрте те пӗр пек пыманнине калаҫҫӗ. Ҫавӑн пек сӑвӑсен стих тӑршшӗ те пӗр пек мар, вӗсем ытла кӗвӗллех мар вара. Кунта поэт ҫак сӑвӑ кӗвӗлӗхне стилапа, тоникӑпа танлаштарса калаҫни, куҫ кӗрет. Ҫав ҫулсенче тӗрлӗ картлӑ, стӑпаллӑ йӗркесенчен тӑракан сӑвва Брюсов «Вольные стихи» тенӗ. Йӗркесерен тӗрлӗ картсем улшӑнса пыраҫҫӗ тата вӗсен шучӗ йӗркесенче тӗрлӗрен пулсан ун пек чухне вырӑс теоретикӗ ҫав сӑвва «Свободные стихи» тесе калаҫать. Малтанхи сӑвви ҫак системӑн пӗр тӗсӗ иккен. Чӑн чӗрӗлнӗ сӑвва Ҫеҫпӗл шӑп та шай ҫак кӳлепене тӗпе хурса ҫырать. Вырнӑн-вырнӑн вӑл силлабодоникӑн виҫисене те кӗтсе ярать ҫак сӑвва. Ҫак тапхӑртан пуҫласа чӑваш сӑввин теоретикӗ силлабодоникӑсӑр пуҫне ирӗклӗ сӑввӑн тӗрлӗ тӗсӗсемпе усӑ курать. Кӑш каярах кӗпер хывӑр сӑвва хайласа поэт чӑваш поэчӗне французсен верлиберне ирӗклӗ сӑввин тепӗр тӗсне кӗртет. Калӑпӑрах: пӑхатпӑр, вуласа парап. Ах, веҫ, ывӑтӑр, нӑйкӑшатӑп. Кӗпер айне ывӑтӑр мана, хал пӗтрӗ, хулхалсӑр. Ах, эй, ӗнсене хуҫӑр, Ывӑтӑр мана. Вот кунта велли пӗр тап-таса велли пӗрпа ҫырнӑ сӑвӑ. Эппин ҫеҫпӗле чӑваш сӑввин реформаторӗ тенӗ чухне пирӗн силабика тоника аталантарнине ҫеҫ мар, поэзие ирӗклӗ сӑвӑ тӗсӗсене кӗртнине те асра тытмалла. Ҫеҫпӗл вӑл е ку сӑвӑ системине хӑйне уйрӑммӑн савман, сӑвӑ кӳлепине вӑхӑта тата поэт туйӑмӗн юхӑмне кура суйламалли уншӑн пӗр иккӗленесӗр пулнӑ. Революци чӗнӗвӗ марш евӗрлӗ тикӗс те хытӑ утӑмлӑ сӑвӑ ыйтнӑ пулсан, шухӑшлӑ трагедилле йӗркесем ытларах ирӗклӗ сӑвӑ виҫипе ҫырӑннӑ. Ун пек чухне сӑвӑҫ вӗрӳ-суру ылхан сӑмахсене те ӑша хывнӑ. Шупашкар тапхӑрӗнче Ҫеҫпӗл хӑйӗн пултарулӑхне прозӑпа драматургире те кӑтартать. Унӑн юншӑх калавӗпе Упик чӑваш поэчӗ драмин ал ҫырӑвӗсене пӗр-пӗринпе танлаштарса пӑхсан вӗсене иккӗшне те пӗр вӑхӑтра ҫырни курӑнать. Хут тата Чернил тӑрӑх вӗсем Ҫеҫпӗлӗн ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи март уйӑхӗнче ҫырӑвӗсемпе пӗр танлаштар ятарласа танлаштарса пӑхнӑччӗ. Мӗншӗн тесен ун пирки Калашу пыратчӗ те вара танлаштарса пӑхрӑмӑр. Поэт шӑллӗ аса илнӗ тӑрӑх Питӗршӗн Убик алҫырӑвӗпе вӑл театр, Чӑваш театрӗнче спектакль курнӑ хыҫҫӑн паллашать. Ҫав пьесӑра вӑл студент пурнӑҫне сӑнласа кӑтартма тӗллев тытнӑ иккен. Алҫырӑвӑн пӗр пайӗ темле майпа сыхланса юлма пултарнӑ. Шупашкарта Чӑваш театрӗ ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи февралӗн ҫирӗм саккӑрмӗшӗнче уҫӑлнӑ. Ку вӑхӑт тӗлне поэт тӗрмерен тухнӑ ӗнтӗ. Ҫапах та ҫавӑнта ларнӑ чухнехи кӑмӑл-туйӑм пьесӑра ӳкерӗнсе юлнӑ-юлнах. Ун чухне вӑл ҫул юппинче тӑнӑ. Шупашкарта юлса тӑван литературӑшӑн ҫунмалла-ши е Чӗмпӗре савни патне кайса сӑрӑҫӑ ҫулне суйласа илмелле? Пьесӑри Михала художник те Чӗмпӗре туртӑнать. Клавдия Михайлова вӑл Хальхи Михаил пулать. Яхрав ятлӑ поэта вара Шупашкарта кайма, Шупашкара кайма килӗшет. Виҫҫӗмӗшӗ Убик Мишша тени те Мишка е Упа тенипе ҫыхӑннӑ каллех пирӗн Ҫеҫпӗлӗн прототипе тӗмелле. Чиперччене савать. Драмӑн виҫӗ тӗп герой те Ҫеҫпӗлтен илсе сӑнарланӑскер сӗмех иккен. Яхрав поэт, Михала художник тата Убик савни. Ҫаксем Ҫеҫпӗлӗн виҫӗ сӑнӗ енӗ темелле. Ҫавӑнта поэтӑмӑрӑн христианла мифологилӗхе не те курмалла-тӑр. Ашшӗ ывӑлӗ таса, таса сывлӑшӗ. Драма геройӗсенче вӑл тӑван сӑмахлӑхӑмӑра упраса ӑна малалла аталантараканӗсем пек сӑнланӑ. Вӑт ҫакӑн пек тапхӑр ӗнтӗ вӑл пирӗн Шупашкарти тапхӑр. Крым тапхӑрӗ. Унта паллӑ ҫак вӑл шӑмӑ туберкулезӗпе чирленӗ те уривӑн сулахай ури мӗн шӑмми ҫӗрне ура шӑмми ҫӗрне пулнӑ. Вара ӑна путевка парса мӗне Крыма ямалла тӑваҫҫӗ, путевка параҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫак тапхӑрта поэт литература классикине кӗрсе юлмалли ултӑ сӑвӑ хайлать. Мӗн пурте ултӑ сӑвӑ кӑна унта хайлать, анчах пурте вӗсем классикӑлла сӑвӑсем, шӑп ҫав Крым тапхӑрӗнче ҫырнисем. Инҫех инҫе уйра уяр. Эп ҫак сӑвӑ ятне тепӗр чухне Мӗн-ха вот пӗре вуланипе ниепле те ӑнланса ҫитерейместӗн. Инҫе, ҫинҫе, уйра, уяр. Картаран, карталанса чӗлтӗртетет, енчен енне тата ытти питӗ тӗлӗнсе каймалла вӑйлӑ сӑвӑпалах вӑл. Катаран каҫ килсен шӑшлӑкаҫ йывӑрри, чӑваш, чӑваш, ҫӗнкунаки тата тинӗсе, вот ҫак сӑвӑсем. Ҫак тапхӑрта Ҫеҫпӗл пултарулӑхӑн тӳпи тесе каламалла. Енчен те эпир ҫӗнкунаки тата тинӗсе сӑвӑсене классика шайне лартса пӑхатпӑр пулсан, ҫав рете ыттисене те лартмаллах. Малтанхи виҫӗ сӑввине автор июнь уйӑхӗнче вӗрӳ-суру чӗлхисене ҫывӑхлатса ҫырнӑ. Ҫав хайлавсенче сасӑ вылявӗпе магия питех те вӑйлӑ. Инҫе ҫинҫе уйра уяр сӑвӑ пуҫламӑшне ятарласа тишкернӗ-ха пӗр кайран калӑпӑр. Июльте ҫырнӑ сӑвӑсем вара символсемпе тата метафорӑсемпе питех те пуян. Ҫӗнкун аки умӗн хӗп хӗрлӗ тимӗрри, ылтӑн акапуҫ, сарӑ хӗрлӗ кантӑк, кӑварлӑ ывӑҫ, ылтӑн сӳре тата ыттисем те. Тинӗсе сӑвви поэтӑмӑрӑн чи вӑйлӑ сӑввисенчен пӗри. Унӑн сасӑ тата тӗс урлӑ поэт тинӗс кӗрлевне кӑтартса Итлеттерме пултарнӑ. Тӗслӗхшӗн икӗ йӗркене ҫеҫ илсе пӑхар. Хуп-хуран, сип-симӗсен, кӑпӑк тумлӑн, хумлӑн-хумлӑн. Акӑ инҫетрен хура хумсем килеҫҫӗ. Ҫывхарнӑ май вӗсен симӗсшӗн курӑнаҫҫӗ. Ҫырана ҫапӑнса шурӑ Кӑпӑкӑн саланаҫҫӗ сӑвӑра тӗл пулакан кӗр, хӑр, кар, хум, пӑр сӑмах пайӗсем шыв кӗрлевне хум ҫырӑна пырса ҫапнине илтӗнтереҫҫӗ. Крым тапхӑрӗнче Ҫеҫпӗл хӑйӗн малтанхи илемлӗх принципӗсене аталантарса вӗсемпе сӑвӑ ҫырнӑ чухне питех те ӑнӑҫлӑ усӑ курать. Ҫак тапхӑрта сӑвӑҫӑн харкамлӑх, ӑнӗ ушкӑнлӑх Онипе килӗшӳллӗн ҫыраҫать. Хӑйӗн сӑпатне ҫӗклени поэта миллион чӑваш ячӗпе калаҫма чӑрмантармасть. Халӑхӑмӑра вӑл сӑмах, сӑмах асамлӑхӗпе асамлать, ӑру тӗперӗ, мӑчавӑрӗ пек йыхӑрать, сӑввисемпе чӗлхемӗр ӑсти, вӗрӳҫи пек ҫунтарать. Вот ку Крым тапхӑрӗнчи сӑвӑсене пӗтӗмлетсе каласа. Киев тапхӑрӗ. Ҫак тапхӑр пуҫламӑшӗнче ҫырнӑ хурҫӑ шанчӑк сӑвӑра Ҫеҫпӗлӗн оптимизмӗ, оптимизмӗ чылай пек-ха. Ҫав хушӑрах ҫук-ҫук теекен улталанӑ, кам ҫук тет, ун чунӗ чӑлах тени виҫӗ хут тӗл пулни ӑнсӑртран мар. Поэт ӑшӗнче иккӗленӳ йӑшӑлтатнӑ. Ҫакӑ пурнӑҫ чӑнлӑхӗ сӑвӑс идеалӗнчен инҫетрех, инҫетрен инҫетелле тарса пынипе ҫыхӑннӑ. Хӗле кӗнӗ май выҫлӑх та алхассах пырать. Тепӗр уйӑхран чӑваш сӑвӑҫи «Выҫ псалом» хайлать. Унта ҫӗршыва пӑталани ҫинчен малтанхи пек иртнӗ вӑхӑтра мар, хальхи вӑхӑтпа ҫыхӑнтарса каланӑ. Ҫӗршывӑм вилсе выртнӑ вӑхӑтра эп аякра Украина улӑхӗсем тӑрӑх ҫухалса-сӗтӗрӗнсе ҫӳретӗп, те ҫырать вӑл 21 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче Канаш хаҫат редакторӗ патне мӗнпур шухӑшӑм тӑван ҫӗршывӑм ҫинчен кӑна, ҫак выҫ самана асапӗ ҫӗршывӑма сарлака ҫӗр пичӗ ҫинчен пӗтӗмпех шӑлса ҫухатнӑ-ши эпӗр чӑвашран саланса пӗтнисем ӗмӗрех ҫуралнӑ ҫӗршывсӑр, хамӑра ҫуратнӑ халӑхсӑр тӑлӑххӑн тӗнче тӑрӑх сӗтӗрӗнсе ҫӳретпӗр-ши тесе шухӑшлатӑп кунӗн-ҫӗрӗн. Курӑр-ха. Вӑл хӑйне вӑл пирӗн халь телешрама тухса каяҫ те ӑҫта кӑна ҫитмест хӗвел тухӑҫӗнче пуҫласа хӗвеланӑ ӗҫне ҫитичченех ҫав тухса кайнӑ чӑвашсенчен миҫе ҫын хӑй тӑван ҫӗршывран инҫетре пурӑннишӗн халӑхсӑр тӑлӑххӑн тӗнче тӑрӑх сӗтӗрӗнсе ҫӳретпӗр те шухӑшлакансем пур-ши? Пӗлместӗп. Вӑт пирӗн ҫеҫ пӗлмешҫи ҫавӑн пек шухӑшланӑ. Савӑнӑҫлӑ марш вӑхӑчӗ хыҫа тӑрса юлнӑ. Вӑхӑт поэтран ҫӗнӗ сӑрӑ сӑнар, ҫӗнӗ туйӑм, ҫемӗ ыйтнӑ. Кӗвӗллӗ йӗркесем арканаҫҫӗ, вӗсен вырӑнне шухӑшлӑ шӑплӑх е тарӑхуллӑ кӑшкӑру ахлату йышӑнать. Ҫаксем пурте таканлӑ силабетоникӑна такӑнтараҫҫӗ, Ҫеҫпӗле вэлли пӗр енне туртаҫҫӗ. Вот кӑна уйрӑмах кӗпер хывӑр сывви пирки. Ось тепӗр тапхӑрӗ. Поэтӑмӑрӑн ҫак тапхӑрта вырӑсла ҫырнӑ сӑввисенче имажинизм витӗмӗ вӑйлӑ палӑрать. Имажинизм вӑл литературӑра, поэзире палӑрнӑ юхӑм. Ҫак юхӑм вырӑс поэзинче вун тӑххӑрмӗш ҫулта вӑй илнӗ. Унта икӗ тӗп ушкӑн пулнӑ. Сулахайрисен ушкӑнӗ Шершеневич, Мариенгов тата сылтӑмрисен ушкӑнӗ Кусиков тата чи кирли, чи палли, пир пӗлекенни вӑл Сергей Есенин. Сулахайрисем сӑнара шухӑшран маларах лартнӑ, сӑвва сӑнарсен каталогӗ вырӑнне хунӑ. Сылтӑмрисем сӑнара хисепленӗ ҫапах та вӑл хӑйшӗн мар шухӑша уҫса парассишӗн кирлине палӑртнӑ. Ҫеҫпӗл сылтӑм имажинистсен енче пулнӑ. Вӑт шӑпах ҫак пирӗн Сергей Есенин юхӑмӗ. Ҫак юхӑма вӑл чи малтан Есенин витӗмне пула кӗрсе кайнӑ. Поэтӑмӑр Мускавра Брюсов докладне чӑннипех те итленӗ пулсан, унта вырӑс теоретикӗ и машинист Есенин тенинче тӑнласах, тӑнласа юлмах пултарнӑ ӗнтӗ. Ҫав каҫ вырӑссен аслӑ поэчӗ хӑйне хӑй те тухса калаҫнӑ. Есен апла пулсассӑн ҫав ун чухне вӑл Ҫеҫпӗл Мускавра пулнӑ терӗмӗр. Есене надо курма пултарнӑ ун чухне. Ҫеҫпӗл Шупашкар тапхӑрӗнче Есенин пултарулӑхӗпе тӗплӗн паллашать, унӑн сӑнар системине ҫывӑх сӑнар тытӑмӗ йӗркелет. Ку вӑл вӗренӳ мар, пултарулӑхри пӗр танлӑ тупӑшу-диалог пулнӑ. Ҫапла майпа пирӗн поэзие Ҫеҫпӗл урлӑ сылтӑм и машинизм юхӑмӗ кӗрсе кайнӑ. Каярах ҫак юхӑма Ырсай, Петӗр Хусанкай тата Ваҫлей Митта аталантараҫҫӗ. Элкер вара ытларах Ҫеҫпӗлӗн хресчен ҫӗнӗ тытӑмне, новокрестьянское направление, ҫывӑх сӑввисен ҫулӗпе каять. Ҫавна май хурҫӑ-карап йышши сӑвӑсем хайлать. Вӑтӑрмӗш ҫулсенче Ҫеҫпӗл традицийӗн пӗр пуллине, имажинизм туртӑмлине пуҫӗпех касса пӑрахаҫҫӗ. Пирӗн литературӑра Унӑн вӗренекенӗсене нормӑланӑ эстетика ҫулӗ ҫине пӑрма, пӑрса яма хӑтланаҫҫӗ. Ҫеҫпӗлӗн илемлӗх концепцийӗ куртӑмӑр ӗнтӗ, тапхӑрсерен улшӑнса аталанса пынӑ. Сӑвӑҫ халӑх сӑмахлӑхӗпе те кӑсӑкланнӑ, вырӑс тата тӗнче литературипе те интересленнӗ. Тӗрлӗ литература шкулӗсен юхӑмӗсен вӗрентӗвӗсене питӗ аван пӗлнӗ. Вӗсемпе вӑл хутшӑну диалога кӗрсе тупӑшнӑ, чӑваш поэзийӗн анине ҫӗнӗ вӑрлӑх акнӑ. Вот халӗ пир паҫӑркалармӑр кӗпер хывӑр слово пирки калаҫӑпӑр. Сӑвва Ҫеҫпӗл ҫирӗмпремӗш ҫулхи юпа уйӑхӗн вӑтӑрмӗшӗнче ҫырни паллӑ. Унӑн ку вӑхӑтри шухӑш-кӑмӑлне ҫав кунхине Пакришӗн патне янӑ ҫырӑвӗнчен пӗлме пулать. Хальхи вӑхӑтра пурӑнма мӗн тери йывӑр тесе ҫырать вӑл хӑйӗн украин тусӗ патне. Кунӗн-ҫӗрӗн шӑвша тавралла кӑнттам та чунсӑр салтаксем хаматӑр пӗччен пек туятӑп. Пыйтӑ таврашӗ, сивӗ ҫанталӑк, кунсерен ассах пыракан выҫлӑх, каллех пӗрисен чухӑнлӑхӗпе теприсен пуянлӑхӗ ҫитрӗ. питӗ тарӑхса ҫырать унта. Ҫак ҫырурах кирек хӑш самантра ҫывӑх ҫынна таптама хатӗр пуҫ мимисӗр салтаксемпе ҫынсен кӗтӗвӗ пирки асӑнни те пур. Халӗ сӑвӑ патне таврӑнар. Унта кӗпер урлӑ качаканӗсем, пуласлӑха ҫитекенӗсем тесе ӑнланмалла, тимӗр ураллӑ, такан ураллӑ салтаксем тесе ӑнланмалла тата чул чунлӑ. Тӗрӗссипе вӗсем маларах асӑннӑ кӗтӳ ҫыннисем. Лирика харкамҫи ҫав паттӑррисен шутне кӗмест, мӗншӗн тесен вӑл чунлӑ, куҫӗ куҫҫуль кӑларать. Ыттисем пек вилесем урлӑ шӑмӑ куписем ҫинче кӗпер чӗнтӗрлеме халсӑррисен чӗррисем ҫине хӑюллӑн тапма пултараймасть вӑл. Камсем пулӗҫ-ши ҫав хӗвеллӗ ыран енче? Паллах, лирика харкамҫи йышшисем мар. Апла пулсан унта кӗпер хывса каҫма, ҫавӑнта ҫитессишӗн ҫынлӑха, чунлӑха пӗтерме кирлех-ши? Автор тӳрех хӑрушӑ та тискер ӳкерчӗк тӑвать, сӑвӑ йӗркисене хуҫать. Вӑй-халӗ пӗтсе ҫитнӗ харкамҫа суя оптимизмлӑ сӑмахсем калаттарать. Хӑйӗн пултарулӑхӗпе Ҫеҫпӗл Мишши чӑваш поэзине тепӗр шая ҫӗклеме пултарнӑ. Унӑн сӑвӑ поэтикинчи ҫӗнӗлӗхӗсемпе лирика харкамҫин сӑнарӗпе, пӗтӗмӗшле хавхалану ҫӗкленӳпе ҫураҫӑнма пултарнӑ. Наци чӗрӗлӗвӗн идейи унӑн яланах малта тӑнӑ, уншӑн чи хакли те пӗлтерӗшли пулнӑ. Хӑйӗн сӑввисенче сӑвӑҫ-сӑмах пиҫӗлӗхне тӗрӗсленӗ, ҫӑра метафорӑсем, илтӗнекен тата тӗрлӗ тӗслӗн курӑнакан сасӑсен пӗрлӗхне йӗркелеме пултарнӑ. Халӑхӑмӑрӑн пин-пин ҫул пуҫтарнӑ сӑмах мехелӗ Ҫеҫпӗл умӗнче кӑвак хуппин уҫӑлнӑ. Чӑваша тӗнпе тӗрлӗ политика партийӗсем мар, чи малтан унӑн чӗлхи, ҫӑлӑнӑҫ кӳрессе вӑл пӗтӗм чунтан вартан ӗненнӗ. Унӑн ӗненӗвӗн хӗрӳлӗхӗ, вӑй-хӑвачӗ питех те хӑватлӑ иккенне пир паян та туйса курса тӑратпӑр. Ҫав вӗренӳ пире чӑваш пулма, тӗнчене чӑваш ятпа тухма пулӑшать. Вот ку ун поэчӗ пирки кӗскен кӑна ҫавӑн пек каласа, каласа тухрӑм тата кӑштах ҫак Убик пьеси пирки. Унӑн прози пирки калаҫмалла Ҫеҫпӗлӗн прози. Ҫеҫпӗл Мишшине эпир ытларах сӑвӑс пек пӗлетпӗр. Унӑн прозӑласа ҫырнӑ хайлавсем те пур. Тӗслӗхрен, вун саккӑрмӗш ҫул пуҫламӑшӗнче Хыпар хаҫатра сӑвӑсен ҫапла пулӑшатӑр-и тата «Пирӗн вӑй» ятлӑ статйисем пичетленеҫҫӗ. Вун саккӑрмӗш ҫулхи кӑрлачӑн пиллӗкмӗш Хушшинче ҫав хаҫатрах чӑваш пурнӑҫӗ ярӑмра Ҫеҫпрел тепӗр хыпарӗ кун ҫути курнӑ. Унта вӑл хӑй Хусан, Хусантан шӑхасан хальхи Канаш хулин малтанхи ячӗ. Станцине ҫитни Шӑхран каҫар. Шӑхран, хальхи вӑл Канаш, малтан Шӑхран ятлӑ пулнӑ. Станцине ҫитни чӑваш салтакӗсемпе пӗрле калаҫса ларни ҫинчен хыпарлать. Питте тӗлӗнсе эпӗ савӑнтӑм чӑваш тӑванӑмӑрсем ҫине пӑхса, хавхаланса пӗлтерет Казаккасси каччи. Ӗлӗк ҫавӑн пек станцисенче чӑвашсен сассисем илтӗнместчӗҫ. Вӑрттӑн анчах кӗтессенче пӗр-пӗринпе пӑшӑлтататчӗҫ. Халӗ пит аван хамӑр чӗлхепе калаҫса савӑнса кулкалаҫҫӗ. Ҫак э, мӗне Чӑваш пурнӑҫӗ ярӑмра тухнӑ. Мӗне малтан Ҫеҫпӗлӗн пулнине пӗлмен те, тӗрӗссипе каласан, ӑна анчахрах ӗнтӗ вӑл ҫӗнетӳ хыҫҫӑн тейӗпӗр Геннадий Юмарт тупса палӑртрӗ. Питӗ тӑрӑшатчӗ вӑл ҫавӑн пек хамӑр ҫыравҫӑсен япалисем пичетленменнисене пичетлесшӗн пулса питӗ лайӑх текстологчӗ вот юмарта пула эпир ҫак йӗркесем ҫеҫпӗлӗн пулнине пӗлетпӗр ҫеҫпӗл ҫав салтаксене чӑваш хаҫачӗн тӑватӑ номерне вуласа парать чӑвашла утмӑл кӗнеке сутать Ҫапла пулӑшатӑр-и ятлӑ статьяра Ҫеҫпӗлӗн сӑнар тӑвас ӑсталӑхӗ уҫӑмлах паллӑ. Малтан вӑл йывӑр саманан тӗп палли выҫлӑх аптратнӑхӗнчен асӑнса илет, унтан Шӗкӗр ялӗнче хӑй илтнӗ калаҫусене ҫырса кӑтартать. Ҫамрӑксем улахсенче, ваттисем те халӑх ҫинче калаҫаҫҫӗ. Вӑрҫӑра салтаксем кунне ҫуршар кӗтменкке анчах ҫиеҫҫӗ, хуласенчен ҫимӗҫ ҫук теҫҫӗ. Кӑрчанмасем ӗҫсе ларнӑ чух та кӑна ҫӑвартан пӑрахмаҫҫӗ. Пӗр-пӗр ҫамрӑк салтак арӑмӗ те эшкере кукӑркаланса «Юлташӑм хӑҫан таврӑнӗ-ши? Выҫӑ вилмесен юрӗччӗ» тесе юрлать. Малла автор, шӗкӗр ҫыннисем, ку вӑл Ҫеҫпӗл Мишши ялӗ, унта вӗсен темиҫе ят пулнӑ. Казаккасси ятлӑ пулнӑ, Шӗкӗр ятта пулнӑ вӗсен. Ну, халь Ҫеҫпӗл ятты та Ҫеҫпӗл Мишши ятне панӑ. Малла автор шӗкӗр ҫыннисем хӑйсен Мӑкаҫей тыррине, халӑхран вӑрлӑх валли пухнӑ тыра, выҫӑ салтаксем валли илсе каясран хӑраса килрен киле валеҫсе тухни ҫинчен пӗлтерет. Тырӑ валеҫсе ӑшӑсене хыптарнӑскерсем сӗлӗ сутса сӑра илеҫҫӗ те ҫӗрӗпех янраса кӑшкӑрса лараҫҫӗ иккен. Малли ӳкерчӗк татах та витӗмлерех. Пуянни те, чухӑнни те ӗҫкӗ тӑвать. Тӑлӑпли те ӗҫет. Ҫӗлӗкӗ тӑрри ҫӗтӗкки те кая юлмасть. Ҫын сиккипех сикес тет. Ҫӗрле урамра яшсемпе чупакан упӑшкасӑр ача тунӑ салтак арӑмӗсен, ӳсӗрсен юри ыйхӑллӑ ял тӑрӑх ян янрать, аякра ял вӗҫӗнче тӳпелешсе хаяррӑн шуйӑхни илтӗнет. Малалла автор хирӗҫле сӑнар калӑплать, нӳрлӗ окопсенчи выҫӑ салтаксем ҫинчен каласа парать. Киле килме тухнӑ салтакӗсем выҫӑ вилеҫҫӗ. Хуласенче пирӗн пек чунлӑ ҫынсемех выҫӑпа вӑйран кайнӑ. Ачасем ӗсӗклесе йӗрсе улаҫҫӗ, хирӗҫле ӳкерчӗк тӑвать автор. Унтан вӑл каллех Шӗкӗр ялне сӑнлать. Ватти ҫамрӑккисем ӳсӗрӗлсе кӑрчӑма тӑвакана турӑ сывлӑх патӑр тесе юрласа лараҫҫӗ. Вӗҫӗнче ҫыравҫӑ риторика ыйту мелӗпе усӑ курса вулавҫӑран ҫапла ыйтать. Савнӑ чӑваш, ҫапла пулӑшатӑн-и эсӗ выҫӑ вилекен тӑвануна? Ывӑлу ҫӑкӑр ыйтсан чул анчах паратӑн-и? Юлашкинчен чунӗ кӳтсе ҫитнӗрен вӑл ҫапла тарӑхса калать. Эх, выҫҫа тутти мар, выҫҫи анчах паллать пуль. Вот куртӑр тӗлӗнсе каймалла, хӑйне евӗрлӗ Вӑрҫӑ пынӑ вӑхӑтра ҫырнӑ, пичетленӗ ҫапла пулӑшатӑр-и ятлӑ статьи он. Тӗлӗнсе каймалла. Ҫеҫпӗле пӗлме пулӑшать. Тӗрӗссипе каласан, пӗлетӗр-и, аккӑнта ӳкернӗ пӗр саманчӗ, калӑпӑр унта, вӑрҫӑра ҫӳрекен Салтакӑн арӑмӗсем ача ҫуратнӑ ют упӑшки ҫук чухне ют арҫынсемпе ача ҫуратнӑ текен те была. Ҫеҫпӗл Мишши кил-йышӗнче те пулса иртет. Ҫеҫпӗл Мишшин ашшӗ мӗне кайсан, тӗрмене лартсан, вот чи кӗҫӗнни унта пӗр ытти малтанхисем пурте ывӑлсем пулнӑ. Вара кӗҫӗнни хӗр ҫуралать. Ашшӗ тӗрмере ларать. Ҫеҫпӗл Мишши теччӗре вӗренетӗм чухне. Килет те пӳртре сӑпка ҫакӑнса тӑрать. Мӗн япала? Мӗнле калать? А ку кури текенне те мӗн тумасть вӑл Ҫеҫпӗл хыҫҫӑнхи те тӑн кӗнӗ, ӑс кӗнӗ ӑна вӑл. Амӑшне хӳтлесе калать, мӗн тӑвать. А кӗҫӗнни Петӗр текенне Анне ҫуратса панӑ, анне ҫуратса Вара тӗрӗссипе каласан Ҫеҫпӗл Мишши вӑл ашшӗне питӗ юратнӑран, питӗ чунтан юратнӑ ӑна вӑл. Паҫӑркалармӑр ӗнтӗ, вот ҫавӑнпа та вӑл ҫав сӑпкана тухать те пӳртӳмне тухса лартать. Ну, ӑнланма пулать Ҫеҫпӗл Мишшине те. Эп хам пулсан та ҫан пекех тӑваттӑмччӗ. Ман анне калӑпӑр сан пек мӗн пулсан. Ну, тепри урӑхла халь, паян урӑхла та пӑхма пулать. Ну, Ҫеҫпӗл Мишши питӗ хӗри, вӗри ҫын пулнӑран вӑл ҫав тарӑхнӑ вӑхӑтра тем те тума пултарнӑ. Кайран вот Сакури асаилӗнче ой тет мӗнле юрататчӗ, сиктеретчӗ, мӗн тӑватчӗ тет. Ну вот ҫав анчах та ҫав факта пӗлнӗ чухне вӑл ҫав пек хӑтланнӑ ӗнтӗ. Кайран вот ҫавӑн пек япаласем пулнӑ, чӑнах та пулнӑ пулмалла. Пирӗн вой статьяра Ҫеҫпӗл чӑваша ытти халӑхсен чен мӑшкӑлан кӑтартсӑр тесен мӗн тумалли пирки шухӑша путать. Чӑваш тӗп хысни хальхилле казначействӑн тусан чӑвашсем влаҫа хӑйсен аллине илессе шанать вӑл. Малалла каллех ҫав мӑшкӑлу мотивӗ палӑрать. Пирӗн тӗттӗм пӳртсене те вӗренӳн ҫути кӗрсе ҫутатса ярӗ. Вырӑс мӗн мӑшкӑласан ҫӗлӗке пусса лартса пуҫа чиксе чӗлхесӗр выльӑх пек сӑмахсӑр пулмӑпӑр. Вӑт пирӗн Ҫак йӗркесене шута илсех пымалла. Петӗр Хусанкай хӑйӗн ҫирӗммӗш ҫулсенче ҫырнӑ пӗр сӑвӗнче «Ма тесессӗн халлӗхе выльӑх-ха чӑваш» тесе калани пур. Ӑйӑн хыҫҫӑн мӗн чухлӗ вӑрҫтӑ. Халде чылай шӑнтанмасть. Ха, мӗнле чӑваша выльӑхпа танлаштарнӑ. Шӑпах хӑйне мӑшкӑланӑ чухне выльӑх пек шӑпӑрт пулса ларнине шута илсе каланӑ калӑпӑр Ҫеҫпӗл Мишши. Ҫавнах, ман шутпала, Петӗр Хусанкайта шӑп ҫав Ҫеҫпӗл Мишши каланине выльӑх-ха чӑваш тени вӑл. Чӗмсӗр, апла пулин хӑйне хӳтӗлеме пӗлмест. Вӑл паян та вӑл ҫав сисӗнет пирӗн ҫитменлӗх. Тепӗр тӑватӑ предложенирен каллех ҫав кӗвӗллӗ сӑмахсем тӗл пулаҫҫӗ. Кирек ӑҫта тухсан та чӑваш тӑлӑххӑн, мӗскӗннӗн хӑраса ҫӳремӗ. Тин вара ҫумса, ялкӑшса чӑвашӑн кӗтнӗ хӗвелӗ тухӗ те чӑваш ҫӗрне нумай асап курнӑ ҫӗре хӑй ҫутипе ачашласа ҫутатса ярӗ. Вот халь ҫеҫпӗл ӗмӗчӗ пурнӑҫланчӗ-ши, пурнӑҫланмарӗ-ши, эп пӗлместӗп те кӑна. Вӑрман ачисем, тепӗр хайлав. Хайлава ҫеҫпӗл ҫичӗ сыпӑка пайланӑ. Прозӑлла, проза ку. Вӑл киносценарий пекех монтажлӑ пулса тухнӑ. Кашни сыпӑк уйрӑм кадрсен ушкӑнне аса илтерет. Ҫакна хайла пуҫламӑшӗнчех туйса илме пулать. Йӗри-тавра сӗм вӑрман, Ҫил улать, йӗрет. Вӑрман хӗрринчи сӑрт ҫинче ватӑ юман хаяррӑн шартлатса ларать. Сӑрт айӗнче ҫырма хӗрринче пӗчӗк лаҫсем сапӑнса ларнӑ. Ухилле мучи кил картине ҫӳллӗ хӳме хӳмепе хӳсес ҫавӑрнӑ, кил варринче пӗчӗк чӳречесемлӗ хура пӳрт ларать. От хӑйневӗллӗ киносценарий пекех кунта. Пӗчӗк кӗске предложенисем ӳкерчӗксем пӗр ӳкерчӗк, тепӗр ӳкерчӗк, тепӗр ӳкерчӗк. Ҫыравҫӑ кунта чӑвашӑн ӗмӗртен ӗмӗре куҫса пынӑ мифологилле тӗн ҫине ӳкерсе кӑтартнӑ. Вот сорт ҫинче йывӑҫ, юман йывӑҫ, унта киремет тата ытти те. Хайлав ятӗнче палӑрнӑ вӑрман ачисем сорт айӗнчи ҫырма хӗрринче пурӑнакан чӑвашсем. Вӗсем ку таранччен Сӑр ҫинчи Киремет хӳттинче пурӑннӑ. Халӗ вара ӑна мана пуҫланӑ иккен. Ҫакна эпир автор ватӑ уйхилле шухӑшне каласа панинчен пӗлетпӗр. Эх, самана, самана, ваттисен йӑлине пӑраха пуҫларӗҫ. Эй, аван халӑх карласа кашни ҫӗн уйӑхӑн. Эй, авал! Халӑх каласа кашни ҫын уйӑхӑн ватӑ юман патне пуҫтарӑнатчӗ. Халь ҫулталӑкра пӗр-икӗ пуҫтарӑнкалаҫҫӗ. Манчӗҫ сана, аслӑ киремет, манчӗҫ. Чӑваш хӑй тӗнчине хӑйне тӗреклӗ те ҫирӗп туйнӑ. Ҫакна автор ҫӑлтӑр, ку ята вӗҫӗмсӗрлӗхӗн, пысӑк вӑхӑтӑн пӗтӗмӗшле каласан космосӑн символӗ пек ӑнланмалла. Ятлӑ каччӑ юрланӑ юрӑ урлӑ та. систерет. Ҫакӑн пек йӗркесем. Эй, авал паттӑр, Атӑл пулнӑ тет, маттур паттӑр, Атӑл пулнӑ тет, эй-эй-эй, ырӑ киремет. Хайхи шӑт сӑрт ҫинчи аслӑ киремет сӑнарӗ историре пулнӑ Аттила пилӗкмӗш ӗмӗрте пурӑннӑ хунсен патши сӑнарӗпе пӗрлешсе кайнӑ. Кунта ҫеҫ пӗлмешри Турхан Энтрин чӑваш историллӗ ятлӑ очеркне вӑл вун ҫиччӗмӗш ҫулта хыпарта пичетленнӗ. Вулани унти хӑш-пӗр фактсемпе усӑ курни сисӗнет. Унта ҫапла йӗркесем пур. Атӑлӑн ӳтне унӑн халӑхӗ кӗмӗл тупӑк ӑшне хурса, Дунай шывне пӗвелесе чавса вӑхӑтлӑха урӑх ҫӗре ярса, шыв тӗпӗ типсен ҫавӑнта чавса пытарнӑ тет. Унтан пӗвене татса шывне хӑйӗн вырӑнне ярса савнӑ пуҫлӑхӑн ӳтне шывпа витнӗ тет. Ҫеҫпӗл хайлавӗнчи ҫӑлтӑрсен ҫӑлтӑрӑн юрри акӑ мӗнле сӑмахсемпе вӗҫленет. Вилнӗ вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ чухне пытарнӑ ӑна ылтӑн тупӑкра тинӗсӗн тӗпне. Шӑп ҫав Аттилла ҫынсен сӑмах пыни уҫӑмланса ҫитет. Ҫапла вара ҫӑлтӑр чӑвашсен авалхи паттӑрлӑх вӑхӑтне, халӑхӑн мухтавлӑхне аса илсе юрлать. Ҫеҫпӗл ятлӑ ҫамрӑкӑн юрри вара вӑрманпа тата шӑпчӑк кайӑкпа ҫыхӑннӑ. Шӑпчӑк, шӑпчӑк, пӗчӗк кайӑк. Тарам пӗчӗк пулсан та мӑн вӑрмана янӑрать. Вот ҫакӑнта эп Ҫеҫпӗл мӗне пӗлтерни пирки каласа хӑварас тӗп. Кунта куратӑр-и, Ҫеҫпӗл ятлӑ ҫамрӑк вӑл вӑрманпа ҫыхӑннӑ. Малтан эпӗ хам та асӑрхаман, мӗншӗн вӑрманпа ҫыхӑннӑ. Калӑпӑр, историлле япала Аттила вӑл ӑнланмалла, а мӗншӗн Ҫеҫпӗл вӑрманпа ҫыхӑннӑ. Эпир ӑна кутӑранччен уйрӑмах ҫав Украинӑра пурӑннӑ Наталья Рубис ҫине тӑнипе подснежник тенипе ӑнланатпӑр. Халь те ҫавӑн пекех. Чылайӑшӗ ҫавӑн пекех калаҫҫӗ, подснежник теҫ. Подснежник мар, унӑн вот чӑваш этимологи словарӗнче чӑваш сӑмахӗсен ҫеҫпӗл сӑмаха ҫавӑн пек вӑл. Ҫеҫке пылӗ тенинчен пулнӑ вӑл. Ҫеҫке пылӗ. А мӗн вӑл ҫеҫке пылӗ? Подснежникре мӗн пылӗ пултӑр? Пулӗ вӑл там астӑвать хӑй ача чухне эп хамта Ҫеҫпӗл курӑкне мӗн чухлӗ ӗмлӗ пур. Вӑл Никитинсем юрлать. Поснежник текенни вӑл шурӑ, а ку темле хӗрлӗрех фиолетовый кӑвакарса вот сӗмек Темиҫе тӗс пулса тӑрать. Малтан вӑл пыленӗ чухне пӗр тӗслӗ пулать, кайран тепӗр чухне. Вӑл питӗ пылак, ҫавна туртса кӑларатӑн та ҫеҫкине, вара ӗметӗн. Вот ҫав курӑк вӑл, ҫеҫпӗл ялӗнче те ҫавна пӗлтерет. Ытти тӑрӑхра та тучи ҫармӑсне те кӗнӗ ҫав сӑмах, ҫеҫпӗл сӑмах. Вӑл каллех калаврӑмӑнча почтенник мар вӑл, вӑл ҫеҫке пылӗ тенине пӗлтерет. Вот эпӗ хамӑн цветок земли небо тенинче ун ҫинче питӗ лайӑх ҫырса панӑ. Кам тарӑнрах пӗлесшӗн, таркасшӑн вуласа пӗлме пултаратӑр. Медуница, медуница текен япала вӑл вырӑсла медуница тесенӗ. Ҫапла вара э, каларӑм ӗнтӗ ҫӑлтӑр чӑвашсен авалхи паттӑрлӑх вӑхӑтне, халӑхӑн мухтавлӑхне пӗлтереттермӗр. Ҫеҫпӗл ятлӑ ҫамрӑкӑн юрри вӑрмана пӗлтереттермӗр. Хайхи эпир шӑпах ҫак Ҫеҫпӗл вӑл вӑрманта ӳсекен медуница вырӑсла каласан е ҫеҫке пылӗ пулнине пӗлтерчӗ те. Ҫак шӑпчӑк-шӑпчӑк, пӗчӗк-кайӑк, таран пӗчӗк пулсан та ман вӑрмана, мӑн вӑрмана ян ярать. Ҫак сӑмахсен вӑрттӑнлӑхне пӗлме Турхан Энтрин чӑваш истори очеркне пӑхса илме тивет. Унта тутарсем мӗнпур пӑлхар ҫӗрне туртса илни ҫинчен каланӑ хыҫҫӑн ҫапла калани пур. Хайхи пӑлхар ҫӗрӗнчи сӗмпӗрмансем пӑлхарсене нумайӑшне тарса пытанма вырӑн пулнӑ. Ҫав сӗмпӗрмансем пуринчен те ытла Атӑлтан хӗвел анӑҫӗнчи сӑр вӑрманӗ, Телейсӗр мӗскӗн чӑваш халӑхне хӑйӗн йывӑҫ ҫулҫисем айне пытарнӑ. Тутарсем пыра пуҫласан, ян-ян кайсан, чӑвашсене инкек ҫывӑххине систерсе тӑнӑ. Тутарсене ҫулҫисемпе ҫупса, пӑшӑл-пӑшӑл туса «чӑваш ҫук» тесе суйса янӑ. Тутарсем иртсе кайсан тин хура вӑрман шӑпчӑкӗсем хӑйсен хаваслӑ юррине юрла, юрласа «Шӑши чӗреллӗ чӑваш халӑхне!» Шӑши чӗреллӗ чӑваш халӑхӗ. Ну, питӗ хаяр каланӑ, ну, тӗрӗс каланӑ. Уҫҫӑн каланӑ, куҫран каланӑ. Шӑши чӗреллӗ. Чӑваш йӑваш тени каллех вот ҫав пин халӑх ҫумне ҫыпӑҫса ларчӗ вӑл, ӑна мӗнле хӑпса пӗтмелле. Тата пусть сана сӗмпӗр манӑм. Тата тете тапхӑрсем пирки калас мар. Тепӗр ҫак хайлаври тепӗр сӑнарсем кунта сӳхепи каллех шикленет, куланай пухакан вырӑссенчен хӑрать. Вот мӗнле вӗсем темиҫе чӑваш ҫиччӗччӗ пулмалла вӗсем. Тухса каҫҫӗ, чугун ҫул ҫине ӗҫлеме Чулхула эрнелле вӑрмансем витӗр, хӑйсен лашисемпе. Юлашкинчен унта вырӑссем, унта чӑвашла пӗлмешӗсем, чӑвашсенчен кулаҫ, мӗн тӑваҫ. Тарса пӗри, пӗри таврӑнатчӗ пулмалла каллех. Сӑр урлӑ каҫнӑ урлӑ каллех ӗнтӗ вӗсене хӑваласа вӑрланӑ темскер тесе айӑпласа пӑшалпа персе веллереҫҫӗ. Питӗ хайлав ҫавӑн пек япӑх. А вӑл мӗн? Ҫынсене шухӑшлаттарасшӑн пулнӑ. Кунта вӑл вырӑссене айӑпласа мар, чӑваш хӑй хӑравҫӑ, хӑй хӑйне хӑй туса хунӑ вӑл. Кам хӑрать? Ларута пурнӑҫ ачан пек вӑт. Чи хӳтӗле вӑл хӑвна хӳтӗлени хӑвӑн тапӑнмалла. Ху тапӑнан пулсассӑн вара лешӗ сана «О, ку хурама ҫикен» теҫ те вара тӳрех сана сана тапӑнма пӑрахать. Айӑнчен мӗскӗнрен пулсан мӗн тери пуҫна тытса унта пӗкӗрӗлсе ларан пулсассӑн кутунтан та паҫ, ытти ҫӗртен та паҫ тата ытти те. Вӑл психологи вӑл ҫавӑн пек вӑл. Вӑт ҫавӑнпа та пирӗн Ҫеҫпӗл ҫак хайлавра вӑл чӑвашсене хӑюлӑрах пулма, хӑюлӑрах мар, пачах хӑюллӑ пулма, енчен мӗнле автономи пур хамӑрӑн, патшалӑх пур, чӑваш чӗлхине патшалӑх чӗлхи тесе ун чухне ҫирӗм тӑваттӑмӗш, ҫирӗм пилӗкмӗш ҫулта ҫырса хураҫҫӗ, кайран каллех вӑтӑрмӗш ҫулсенче пӗтереҫҫӗ. Халь ӗнтӗ шутланса тӑратпӑр-ха чӑваш чӗлхине патшалӑх чылай. Анчах мӗн чухлӗ усӑ куратпӑр эпир ҫав чӑваш чӗлхин патшалӑх ирӗк панӑ саккунпа та усӑ курмастпӑр. Икӗ чӑваш вырӑсла калаҫатпӑр пулсан, ну вӑл тепӗр проблема. Вот Пирӗн ҫак хайлав идейи тӗрлӗ халӑхсенче халӑхсене хирӗҫлетнинче мар, чӑваша истори харкам хупӑнчӑклӑх, самоизоляци патне илсе ҫитернин синкерлӗхне кӑтартнинче. Ҫав шухӑш Ҫеспӗлӗн Турханӑн Энтри Турхан очеркне вуланӑ хыҫҫӑн тӗвӗленни иккӗленӳсӗр. Ҫав хушӑрах вӑл илемлӗ идейӑна киремет юманӗ тавра ҫыхса пӗрлештерет, символа сӑнар калӑплать. хайлав эпикалӑх тата философилӗх енне сулӑнать. Жанр тӗлӗшӗнчен ӑна халӑх аваллӑхӗпе ҫыхӑннӑ эпопея сӗмне илнӗ калав йышне кӗртме май пур. Ун чухне Турхан шӑпах ҫавӑн йышши аваллӑх халапӗсене калав тесе палӑртать. Хусана илни ҫинчен чӑваш хушшинче пӗр калав пур, тесе ҫырни пурӑн. Ҫеҫпӗл Мишшин вӑрман ачисем хайлавӗ ҫав жанра питех те ҫывӑх. Унти аваллӑха упраса пурӑнакан ухилле ватӑ ячӗ авторшӑн ютӑ мар, вӗсен чухне пуҫласа яраканӗ ҫав ятлӑ пулнӑ иккен. Юншӑх калав. Юншӑх калав вӑл Убик драма ал ҫырӑвӗсене хӑҫан хайлани паллӑ тенӗччӗ. Вӗсене авторӑн ҫирӗм пӗрремӗш ҫулхи март уйӑхӗнче ҫырнӑ ҫыравҫӑсемпе пӗр вӑхӑтра йӗркеленнӗ. Ҫеҫпӗле лайӑх пӗлнӗ, унпа Тетчӗ семинаринче пӗрле вӗреннӗ Петров ҫапла аса илнӗ. Чӑваш каччипе вырӑс хӗрӗ хушшинчи хутшӑнусене пула наци хирӗҫӗсем пуҫланни пирки роман ҫырасси ҫинчен мана Кузьмин темиҫе хут та каласа панӑччӗ. Унти сюжет ҫапларах пулмаллаччӗ. Чӑваш каччипе вырӑс хӗрӗ паллашаҫҫӗ, вӗсем пӗр-пӗринпе ҫывӑхланаҫҫӗ, пурнӑҫ вӗҫне ҫитичченех пӗрле пулма тупа тӑваҫҫӗ. Хӗрӗ унӑн каччи чӑваш пулнине пӗлет те унран йӗрӗнсе пӑрӑнать, уйрӑлса каять. ҫакӑн пек фабулӑллӑ тесе вот юлташӗсем аса илеҫҫӗ ҫамрӑк япала планто пулнӑ. Ҫеҫпӗл вилсен унӑн хӑш-пӗр хучӗсене пакӑрӑшшӑн сӑвӑ ҫамӑшӗ патне ярса парать. Вӗсен хушшинче ҫак калавпа Убик пьеса ал ҫырӑвӗсем те пулнӑ. Вӗсене темиҫе хут та тӳрлетсе тухнине шута илсен автор ҫав хайлавсене вӗҫлесе ҫитерме тӗллев тытнӑ тесе каламалла. Юншӑх калама вӑл вунтӑххӑрмӗш ҫултах ҫырма пуҫӑннӑ. Ҫакна унӑн Червякова патне янӑ пӗр ҫырӑвӗнчен пӗлме пулать. Унта ҫапларах йӗркесем пур. Сире, таса та илемлӗ вырӑс ҫыннисене, кӑнттам чӑвашӑн ӑраскалсӑр шӑпи мӗн тери йывӑррине ӑнланма пӳрмен. Сирӗншӗн тӗлӗнмелле-тӗр, анчах та чӑваш шел пулин те сисӗм туйӑмлӑ. Кунта Ҫеҫпӗлӗн тепӗр ҫӗрте каланӑ сӑмахӗсене аса илмелле. Тем пулсан та малалла чӑвашӑн чӑвашла калаҫмалла пулать. Нимӗн тума та ҫук, мӗн тӑвӑн ҫухалма пӗлмен чӗлхене ирӗксӗрех хисепе хурас пулать. Ҫак шел пулин те ирӗксӗрех тенисене автор тепӗр ҫын куҫӗпе пӑхса калаҫнине, вӑл унпа вӑрттӑн тупӑшӑва кӗнине сисме пулать. Ҫапла вара Ҫеҫпӗл хӑйӗн пулас романӗнче тӗрӗсрех каласан ӑна повеҫ тесе палӑртмалла-тӑр. Чӑвашсене ытти халӑхсем кӳрентернине сӑнласа парасшӑн пулни курӑнать. Калавра кӳрентернине мар, герой хӑвӑрт кӳренме пултарнине кӑтартса панӑ. Унӑн катӑклӑх комплексӗ, вӑл комплексне полноценности тенине ӑнлантарап ӗнтӗ. Вот. Ҫакӑн пек Хайлавӑл. Миклухо прототипӗ Ҫеҫпӗл хӑй пулни иккӗленӳсӗр, ҫапах та хайлаври чун ӗҫ-пуҫа чӑн пурнӑҫран ӳкерсе илнӗ темесе калама май ҫук. Ну, ҫак прозӑра тепӗр чунӑмҫӑм ҫунатӑмҫӑн вӑл паллӑ ӗнтӗ Червякова патне янӑ тӑхӑрвун сакӑр ҫыру вырӑсла ҫырнӑ вӗсене. Сементер чӑвашла куҫарса уйрӑммӑн тухрӑш вӗсем хӑш-пӗр ҫырӑвӗсене вӗренӳ кӗнекисене те кӗтнӗччӗ эпир. Вот ун пирки халь каласа тӑма вӑхӑт ҫук. Тӗрӗссипе каласан, пирӗн ҫеҫ пӗлмешши пур енпе те ҫырнӑ. Прозӑпа ҫырнӑ, Поэзипе ҫырнӑ, драмӑпа та Убик. Анчи вӑл пӗчӗк япала кӑна пултӑр, анчах та хӑтланса пӑхнӑ, тӑрӑшса пӑхнӑ. Вӑл хӑйӗнчен хӑй ҫирӗп ыйтнине пула хӑш-пӗр япаласене халӑх ҫине кӑларман, пичете те кӑларман. Алҫырун халӗн кӑна тӑрса юлма пултарнӑ е ҫурса тӑкнисем те пур, шӑллӗ, кури шӑллӗ, калӑпӑр, аса илнинче пӗр мӗн Вӑл питӗ тепӗр роман, историллӗ роман ҫырма пуҫланӑ. Ҫав историллӗ романра вӑл пӗр таркӑн чӑваш вӑрҫӑран тарса килнӗ чӑваш мӗнле вӑрманта пытанса пурӑнни тата ыттисем пирки каланисем пур. Ӑна вӑл хӑех ҫунтарса янӑ. Кӑмакара ҫунтарса ячӗ тет. Вот чӑн пек япала. Пирӗн Ҫеҫпӗл Мишши ӗнтӗ вӑл тӗлӗнсе каймалла хӑйне евӗрлӗ пултаруллӑ гениллӗ теме пулать ҫыравҫӑ ун ҫинчен эпир халь лайӑххӑн пӗлместпӗр-ха тӗпчевҫӗсем те тата пӗр шухӑшлӑ мар калӑпӑр кӗпер хывӑр тенине паянхи кун та тӳремӗн сӑмахра мӗнле ҫырнӑ, ҫавӑн пек ӑна поэзи ту ун пек япала мар. Тепӗр чухне ху калас теменнине урӑхла калаттарма пултарнӑ. Ҫавна вӑл туйтарнӑ интонаципе ах, ах, апла кулсан та вулаҫҫӗ те вуланӑ чухне оптимизмла япала пек. тӑршшипех ах, ах, оптимизмла йӗркесене вуланӑ чухне мӗнле ахлатса пыран. Вӑл говорит, хуйхӑпа ахлатать ҫын. Вот ҫавна поэ ҫине ӑнланма, тишкерме пӗлмен ҫынсем, тӗпчевҫӗсем хушшинче те пуль, шел пулин те, ӑнланмаҫҫӗ. Тӳремӗн сӑмах мӗнле ҫырнӑ, ҫав пек ӑнланаҫ. Ӑна поэ ҫине ун пек ӑнланмалла мар. Унта лирика харкамҫине сӑнлас тесе пачах урӑхла калаттарма пултарать автор. Автор сӑмахӗ мар вӑл, вӑл Ҫеҫпӗл ҫан пек калани мар вӑл. Лирика харкамҫи калать. Мӗнле лирика харкамҫине сӑнланӑ вот ҫак енчен, паллах, Ҫеҫпӗл поэзине ӑнланни питӗ кирлӗ. Мӗншӗн тесен Ҫеҫпӗлте тӳрех сӑмахӑн сӑмахӑн ӑнлантарса пыма ҫук. лару-тӑруне пӗлеспӗр тата ыттине те. Вот ҫавӑн пек сӑмахсемпе вӗҫлесшӗнӗпе паянхи хамӑн лекцине вот эпӗ ҫак Виталий Родионов Чӑваш литератури вунҫиччӗ вӑтӑрмӗш ҫулсем ятлӑ кӗнеке кӑларнӑччӗ. Ҫав кӗнеке рей хӑш-пӗр вырӑнсене каласа пытӑм. Тавта пуҫсӑрӗ.